Azul azul fell-awen, azul fell-akent. Aql-aɣ ihi ass-agi nuɣal-d ar tedwilt tis snat, tasfift taviddiwit tis snat. Ḍemɛeɣ ad kent-teɛǧeb, ḍemɛeɣ ad d-tefkem ayen tettxemmimem, les commentaires-nwen. Ass-agi am akka twalam aql-aɣ lweqt-agi kra n ttjur, awal-agi n ttejra ireṣṣa deg-neɣ, ireṣṣa acḥal yagi, yewɛer akken ad t-nekkes. Ḥṣut belli ilaq ad s-nini aseklu, aseklu, ɛni ur iɛeḍḍi ttejra, imi nuɣ tannumi neqqar-as akka, isem-is aseklu. tura ma d-iniɣ akka aseklu wid meqqren dayen qqaren as ttejara ur zemmren ara seg wass ar wayeḍ ad beddlen amḥala i tsuta ad d-ittruḥun ama d lebɣi d iɛeggasen n ṣṣɣar nutni zemren ad issin imslayen akkagi, imslayen nneɣ nesseḥ. Eh, ihi amek ara eh, ad nemsalay ɣef useklu-agi eh, ameḥ seg ẓuran alamma d tacwawt tacwawt meḥsub i usawen seg ẓuran ayen iẓẓan d lqaɛa ana ttwalim akka ula d agi neqqar-asen eh, iẓuran neɣ aẓar. Iẓuran meḥsub d ayenni ikecmen ar daxel n eh, wakal. Acu nezmer ad d-nini ɣef aẓar eh, ma yella win s id-yekka neɣ ala? Aẓar, iẓuran, anẓar anẓar, a Rebbi sew-itt ar aẓar.

Amḥalal ɛni ireṣṣa deg-neɣ? Ilaq a s-nini azeqqur. Awal-agi azeqqur, asmi nudaɣ fell-as ufiɣ qqaren-as azeqqur, wehmeɣ mliḥ mliḥ. Axaṭer asmi meẓẓiyeɣ cfiɣ neqqar awal-agi azeqqur. Amḥal-a ur t-nessexdam ara ɣer lǧedra n useklu. Nessexdam awal-agi ma nleɛɛeb zik-nni, ma nleɛɛeb akken-nni neqqar-as, ma netturar neqqar-as meḥsub qim immobile, reste immobile, ad yuɣal d azeqqur, meḥsub ad yeqqar, ad yuɣal d azeqqur. Ihi awal-agi iɛǧeb-iyi mliḥ axaṭer yekka-d si taɣɣert, yeqqur, azeqqur. Ihi lǧedra n ttejra d taqquṛant mliḥ. Ihigemis qqaren azqur yeffeɣ-d swaswa ɣef liḥala-agi, lejhra-agi n ttejra. Ma yella ur s-tezmerem ad d-tanum, awid-d kan. Ihi ad nkemmel ciṭuḥ d asawen, acu ara naf? Azqur, acu ara d-yernun mbeɛd? Neqqar-as, wagi d ayagi, neqqar-as

d afurk i isehlen ad t-id-tiniḍ, dɣa yuɣal d afurk. Ilaq ad s-neqqar afurq. Ayɣer? Axaṭer dagi d ifurqawen, anda ifreq, anda, anda tefreq ttejra-nni. Donc anda tefreq d ifurqawen neɣ dayen ad s-nini ifurkawen imi akka i yeffeɣ akken ilaq.

Ihi taqbaylit am akka ur d-nniɣ, mačči ad teqqim kan akkenni, azeqqur ilaq d ttjara yakan. Ilaq, ilaq, il faut qu'on l'évolue ɛla ḥsab lweqt agi ara d-ilḥun. Ur nettɣimi ara kan s imeslayen-agi, ilaq ad nessexdem kan i lḥaǧa-agi. Ilaq ad, d ayagi akka i tebɣa ad tt-nɛiwen. teqbaylit, nettat tezmer i yiman-is am wakken i wen-d-nniɣ, amḥal ad nebɣa ad tt-nɛawen akken i on va l'évoluer ɛla leḥsab akken i d-ileḥḥu lweqt, ahat twalam yettazzal aṭas aṭas nettɣemar d ineggura. Acu d-irennun ɣef ifurkawen-agi? Rnut-d tiseḍwa, tiseḍwa neɣ d taseḍḍa. D ifurkawen, d imecṭaḥ, mḥala yebda yesɛa dagi eh, iferrawen, yebda ad yesɛu iferrawen, eh, neqqar-as taseḍḍa, tiseḍwa, tagi d tiseḍwa neɣ taseḍḍa. Eh, iwri Rebbi taseḍḍa-agi, ccɣel yecrek ciṭuḥ laked azeṭṭa, ccɣel taseḍḍa am uzeṭṭa,

Ḥemmleɣ taqbaylit n Polymorph, tadwilt nniḍen ay tigi a wen-d-mmeslayeɣ. Yerna tura ad twalim kan akka imeslayen-agi ɛeddan neɣ akka. Ihi taseṭṭa d ifurkawen amḥala bdan ad ttuɣalen d imecṭaḥ. Acu ara d-irun ɣef ifurkawen? Tettrajum lfakya-nni ad d-iruḥ s ufella, d tidet. Amḥal acu ara d-irnun? Uqbel ifurkawen yella acu neqqar, aṭas ur ten-nessin ara.

i d ak-ittenkaren lfakya neɣ lferwi. Ayɣer i s-neqqar tiskert? Tiskert axaṭer tessenkar-d, tessemɣi-d iferrawen laked lfakya-nni. Ihi acu ara d-yernun? Ad d-rnun iferrawen. Ifer, awal-agi ifer d ameqqran mliḥ. ula mi yesɛa kan rebɛa isekkilen, amḥal-a yesɛa aṭas, aṭas n lmeɛna. Ad twalim seg wawal-agi yis-s ad awen-d-sfehmeɣ amek taqbaylit, nniɣ-awen-d elle est polymorphe, tesɛa aṭas n lefformes, meḥsub neqqar-as tesɛa aṭas n talɣiwin, waqil akken neqqar. di tesfift nniḍen. Ihi ifer ad d-iniɣ acu ixeddem di ttjara kan, deg useklu acu ixeddem. Ifer yetteffer ttjara, yettḥarab fell-as ɣef yiṭij, ɣef ugeffur. I daɣ-nni yettḥarab ɣef lfakya-nni i d-yettemmɣin fell-as. yettḥaraf lfakya yerna yetteffer-itt yetteffer-itt ɣef yefrax yetteffer-itt ihi ad nwali acu d-irnun acu d-irnun ahan iban d winna umi neqqar-as lfakya amḥala lemmer lebɣi ilaq ad s-neqqar agummu igumman agummu igumman amḥadḥa n tuɣaḍ yekcem-d deg imeslayen-nna neqqar-as lfakya neɣ lefrwi lefrwi neqqar kan kecmen aṭas deg imeslayen-nna ihi agummu yelha mliḥ axaṭer yekka-d seg ad yegm lḥaǧa meḥsub ad yimɣur twalam agummu-yagi igumman-agi llan iwessawen di tqacuct n ttejra. Am akken i wen-d-nniɣ, taqbaylit nniɣ-wen-d elle est polymorphe, awal-agi yettemcabi. Igemmun, tagemmudt. Ansi i d-yekka wawal-agi ugemmun?

Qqar-as Ɛenqub, nudaɣ ur ufiɣ ara Sidika. Ubɣa daɣen ad d-iniɣ lḥaǧa nniḍen ibeɛden ɣef wayagi, ma yella win deg-wen yezmer ad ixemmem neɣ yeẓra an Sidika wawal-agi, yezmer ad aɣ-d-yefk tikti-ines ad tt-nesqerdec, ad d-nɛiwed. Akka mi xedmeɣ snat tlata tesfifin akkagi-nni, ad xedmeɣ tasfift nniḍen ad d-iniɣ akk acu d-tennam di limontar-nwen akkenni ad fehmen lɣaci acu d-ternam akkenni ad nessizdig imeslayen-nneɣ. Ma yella wacu nniḍen di deg useklu ah illa dagi ur t-id-twalam ara mliḥ aḥcayci-agi Yella umi qqaren ma yali tegzem-d ttejra neɣ aseklu, ixellef-d dagi. Yezmer ad d-yexlef. Neqqar-as axalaf neɣ ixulaf. Ma ad d-yexlef akkenni ttejra, ameslay-agi ahan iban, yexlef ixulaf. swaswa ad nekfu tasfift agi wass-agi neɣ tawellaft i s-qqaren-as dɣa s-qqaren-as tawellaft ad tt-nekfu ma yali ad tama n tejara ad d-yemɣi lḥaǧa tejara tamecṭuḥt iẓuran-is kan d tejara-agi seg useklu-agi kan d syagi amḥala ad d-yemɣi weḥd-s neqqar-as isegmi isegmi d aleqqa, mačči d azeqqur am useklu, tzemreḍ ad yembiwel akken tebɣiḍ, qqaren-as isegmi. Atan ihi ayen bɣiɣ ad d-iniɣ ass-agi, am wakken i wen-d-nniɣ, ma yella win yebɣan ad d-yernu tayagi d-nniɣ, Awi-d kan. Daɣen i bɣiɣ ad d-rnuɣ lḥaǧ nniḍen, ma yella win yesɛan, yerna ẓriɣ aṭas i yesɛan tiktiwin akka tili, mḥalla Leqbayel aṭas i yessusmen imussnawen-nneɣ. Ma ad d-iniɣ amussnaw, meḥsub amussnaw di kullec, mačči amussnaw kan d win yeɣran, neɣ amussnaw kan d win ixedmen lḥaǧa, la matematik neɣ la fizik. ifellaḥen-nneɣ, ixeddamen-nneɣ n lexla, wagad n leɛɣuri d imussnawen imeqqranen. Ihi akkagi ara ssaliɣ tadwilt-agi n wass-agi. Amḥala uqbel ad ken-ǧǧeɣ ur zmireɣ ara ad qqimeɣ ur n-d-ssefhameɣ ara ayen ufiɣ ɣef awal-agi aseklu. ttuɣ ur d-meslayeɣ ara llinna. Awal-agi useklu nekkni nessexdam anda di temnaḍt-inu nessexdam ṭṭijara. Ur ssineɣ ara awal-agi useklu. Mḥalla ferḥeɣ mliḥ mi akka i t-ufiɣ akkagi. Ihi qqaren aseklu. Nudaɣ ufiɣ daɣen i qqaren seklu. Seklu meḥsub eẓẓu, eẓẓu lḥaǧa.

adda uqbel d icerq iṭij, ad kkrent ad ẓẓunt sin isfuden di lqaɛa, lqaɛa iqeɛɛden, akken ad bdunt ad xedment aẓeṭṭa nsent. Ad dawṛent gar sin-nni isefdan, ad dawṛent win umi qqaren waqila lxiḍ-nni qqaren-as ustu, ammuct wagi yesɛa di lɛḍama waqila ad dawar ad dawar tekni sin-nni isefdan waqila eh, ma d agella ur skiddibeɣ ara waqila qqaren-asen akka eh, aseklu ihi eh, ma d agella timɣarin-nneɣ neɣ tilawin-nneɣ tagadi cfan akka gini acfu d xaṭer nutni sɛat cfayat jamaat cfayat mliḥ Ihi d lbaɛḍ kkset aɣ-d-init amek i s-qqaren akka i sin-agi iseflan, ma d agella, aseklu neɣ lḥaǧa, awal yettemcabin akka ar useklu-agi. Ihi ma d agella ɛawnet-aneɣ-d, ma d agella kecmet-d ar ugraw-agi, awid-d ukan ammawan argaz tameṭṭut. Tanemmirt. Uh, daɣen ttuɣ ur d-nniɣ ara dagi ma twalam ahan rniɣ-as yiwet uh, uskil ha uh, ttuɣ uh, lina tura rniɣ-t-id yelhara kan win itettun yelhara kan win uh, yettnamaren yelhara kan win uh, ur nqebbel ara tidet d ayi kan uh, anwa win iɣelṭen ma yeḥfeḍ aweddu kan ihi s wayagi ara ken-ǧǧeɣ di lxir di lehna a tadwilt nniḍen.